Ma bɔkɔ so de hyɛ. Papa Kumasi no. Wo nhwɛ ɔman kyɛ na. Pakyɛ wo wie ya subscribe ma me bɔ mmɔden a na hyɛ hyɛ no hia me gyegye dam sɛ nantwi bɛɛma na kyakya no ɛden dɛ wɔ baabi a. Wo pande one cedi kɔ YouTube bɔ ɔman kyɛ no ɔ mm mm si mm mm channel. Me aborɔ me se.

Hom han a yɛwɔ no, ayɛ a nna nnyɛ sɛ yɛde yɛn ani bɛto edwuma baako pɛ a yɛhyɛ sɛ ɛno na yɛde bɛbɔ bra. Ne saa ntsi na ɛbɛyɛ sɛ yebenya edwuma bi wɔ nkyɛn a ɛno no bɛma yɛn sikasɛm etu mpɔn. Ntsi sɛ eyɛ obi a ɔhwehwɛ biribi a ɔbɛyɛ wɔ nkyɛn akã w'edwuma a ɔyɛ ho anaasɛ ɔbɛyɛ ɛno nko ara mpo a, bɔ mbɔden ara get in touch with me, fa me number get in touch with me na yɛmboa na set up a profitable online business na saa business wei no onua wobedi so mfaso, ɔman so bedi so mfaso efisɛ ɔyɛ du level bi a otumi dane ma ɔma ma wɔde so mfaso fi baabi a ɔgyaeɛ no ara. Na adeɛ a ɛda wɔ ho koraa ne sɛ business yi yɛ automated. Business yi no, yɛwɔ one on one coaching ne mentorship. Wontɔn adeɛ. Yɛasan nso asɛte system no up in such a way sɛ wo plug in a, ɛno ara no no. Nti bɔ mmɔden ara get in touch with me na yɛmmoa wo na sɛte up saa business no. Na yɛn nyinaa, yɛndi yie mmom. Meda ase.
Yo, atiefoɔ yɛde nkyia ahoɔden ne frɛ ɔman channel de brɛ ahwɛfoɔ ne adɔfo mu nyinaa. Ɔman, saa abɛsi hyew yi a abɛwɔ mu no, ma yɛn mpanimfoɔ na wɔyɛ bɔbɔs no, ma wɔmfa saa asɛm wɔ ntra wo. Because though, that's why I said, we know very well sɛ ɛyɛ mpanimfoɔ yi a na ɛhyɛ aseɛ. Ɔma me sɛ obi ntumi bɛkɔnfese me sɛ wɔ mpanimfoɔ mu nim ho bi. Me se both NPP, NDC, ahenfofoɔ ne saa nkwasiafoɔ asɔfoɔ no, ɔman, they are involved of all this thing. But ɛno nso nkyerɛ sɛ saa asɛm wei no, wɔn ɛnyɛ ne keso. wokɔka obi sɛ o oh, sesia no yɛwɔ eh, freedom of speech anaasɛ sesia no yɛne eh, eh, Rawlings regime bia nti no sɛbi sɛbi asɛm bi si a eh, sɛ yɛde asɛm no ɛkɔ court masa sɛ yɛde asɛm no ɛkɔ court na sɛ nipa no ɔdeserve sɛ ɛsɛ yɛkunu a ɛsɛ mmara no ne di mentia sɛ sɛ yɛn mpanimfoɔ yi yɛ presidentfoɔ yi ɔmo no sɛbi o rituals ɔmo ɛyɛ no Ɛyɛ the same thing sɛ obi adi awu a ɛsɛ wɔn tumi ɛsan sɛ yɛn kɔ kum nipa no. Obi bɛ di awu, obi ani bɛ da hɔ paa ekum obi di hyeɛ. Sɛ ɔman panyin ekufa do ɛfa pɛn asan sɛ mo kɔ kum akwa no bi no, ɔsi dɛbi ɔn deɛ ɔ ɔ ɔ ɔ sɛb sɛb sɛb yi o, ɔmpɛ sɛ ne nsa no ɛbɛ sɔ mo gya mu. Nanso no mo rituals a mo yɛ akɔnhyia a wɔn ɛsi ɛwɔ Kumasi road no ɛyɛ similar. Ɔman, wote aseɛ? Ɛkwan a moyɛ a akwanhyia asi wɔ Kumasi to Accra road yi, ɔman a nipa ewu yi, ɛyɛ the same thing. Ɛyɛ ewuo bi enu a ɔman ɛkyɛ ewuo bi. Wofa Accra ɛkɔ Nkurɔfoɔdua, wokɔ Accra ɛkɔ Kumasi, Accra ɛkɔ Volta road, Accra ɛkɔ Cape Coast. Akwanhyia asi because of sɛ kwan no nyɛ nyinaa no a nipa ewu no, ɔman ɛyɛ the same thing. Ɛno nti sɛ obi ekum obi de hyia na sɛ confirm sɛ nipa no kum obi a na sɛ judge no etimi ejudge sɛ wei deɛ ɛyɛ kumfo a ɔmanpanyin you must because wose wobɛdi adeɛ ɔman sɛ wode nsa kɔwɔ aborɔ adu anim a ɛsɛ wodi ɛsɛ wodi ɛnti so far as a wose wobɛdi ɔmanpanyin ko adeɛ wobɔ ntɔ sɛ wobɛka sɛ wonsan you must sign because yɛntena hɔ ɛma mpanimfoɔ yi mu nkum eh, innocent people ɔma me se saa ɛɛ yɛn kan sɛ kura saa ɔfankɔ issue wei a esi yɛ a landlord atumi eku obi de hyia a kɛn yɛboa a ɔno ɛne siade boss a asɛm mu ɔmo ayɛ nyafo no deɛ me mpa a mebɔ no sɛ sɛ asɛm mu ɔmo ntumi ndi ne yie a yɛn mpanyinfoɔ no deɛ ɔmo fa nkɔ ɔmo abusuafoɔ so nkɔmɔ wɔyɛ bogus hwɛ na yɛkɔ interview ɛyɛ prophet computer man na ɔka history bi na saa history no ɛna ɔma asan repeat ne ho sɛ sɛ wohwɛ abaase hɔnom no a 1988 ne 1989 hɔnom similar thing happen a na yɛsi yɛfrɛ ɔhene bi a a yɛfrɛ no nana twene na nana twene ɔne ne yere etimi kum obi de hyɛ nipa no ne wɔ nkrani ɔbaa ɔnye mo a wɔtumi kum no a sɛbe wɔnoa no ɛweeɛ na yɛnim the kind of rituals koraa wɔn na wɔn ɛpɛ wote ase na saa tam so na ɛyɛ Lawrence regime na Lawrence deɛ wɔn sɛbe wɔkyi saa bogus te no wɔn wɔn ɛkum wɔn wɔn ɛno ɛno ante ankɔda o the same time hɔ nom a the same time hɔ nom a na obi nso ɛpɛ tumi bi ɛdi nso yɛsi ɔnfa obi nipa ɔmfa nipa mogya mmra ɛma saa nipa no ɛtam nea ɔfa ase ɛde ne kɔɛ ɛma yɛtwa ne ti ɔhene bi na ɛyɛ saa adeɛ o ɛma yɛtwa ne ti na ɛbaa saa no Rory nso so ɛte saa no ɔma yɛ saa kum saa nkurɔfoɔ no nyinaa ɔma the same place no ara o ɛna maame bi a ɔno nso ɔkɔɔ fam na ne ba ɛhyɛ n'akyi na ne ba no hyɛ n'akyi a ɔreba no, ewura mu no, ɛna ohun sɛ nkurɔfoɔ bi retaataa no. Ɛno nti no, na wɔyɛ n'adwene sɛ nka wɔyɛ no ntɛmntɛm. Enti ɔyɛ ntɛmntɛm no ara no, ɛna ɔhyia maame bi. Ɔma wohyia maame bi so deɛ a, ɔba no ba deɛ ɛden ara wobɛka amanebɔ no akyerɛ no. Notuo no, maame no a ɔhyia no, sɛn na maame no ka squad no ho? ɛna na squad no hyɛ wuram hɔ nti maame no ehu no pɛ no sɛ o oh, nkurɔfo bi taataa mi o ɛna ɔsɛ o saa ɛneɛ yɛn kɔhyɛ ha na me kwan pono mekɔsoa me nneɛma nti maame no ayi ne kɛhyie no kyerɛɛ maame no sɛ ɔnkɔgya no wuram hɔ na nka ɔnsoa no sɛn na nkurɔfoɔ no hyɛ wuram hɔ maame no wuram hɔ pɛ fon ɛna ɔman wɔn yi ne ba no sii ɛkwan mu ɛna wɔn kum maame no saa nkwasiadeɛ wɔ nyinaa no sii yɛ wɔ abase hɔ nom but yɛda Otwedeɛ mpo agya no ase sɛ asɛm wei siiɛ no a then yɛ former president ɛte yɛ nyanoma okum ɔmo ɔmo saa bi na ɛhwɛ wote asɛ ɔmo ɔɛ me se we need to forget about sɛ hell ne heaven no ɔma me se forget it sɛ yɛse hell wɔ hɔ forget it sɛ yɛse heaven wɔ hɔ sɛ hell ɛne heaven wɔ hɔ a ɛnyɛ me no mmienu ɛna ɔmo bɔde maa yɛ forget Ɔma nso wotumi sɛ obi atumi abɔ apaapa atumi kum obi. Wobɛte asɛm a obi bɛka sɛ mongya no na nyame atua ne ka. Nyame bi antua obi aka akatua no. You must deal with that person. Ɔma me si sɛdeɛ aborɔfo no ɛyɛ nhyehyɛeɛ no. Me si wɔtwa diampɔ wɔ wɔabɔ wiase ɛde ahyɛ nipa yɛn nsa. Yɛnni so. Yɛn control biribiara. Ɛno nti sɛ yɛnni so na sɛ yɛn control biribiara deɛ a, you have no right sɛ wobɛkum obi. Ɛno nti na aborɔfo no, wɔnim sɛ saa deɛ nti sɛ wokum obi a, ɛsɛ mmara so ne wodi. Enti wɔma kurom ha, sɛ bu obi kum obi obi de hyia a, ɛsɛ sɛ mmara ne ne di. Ada sɛ saa nipa no wobɛdam for life anaasɛ wo so no yɛbɛkum. Nanso yɛ kurom nko ara deɛ, Obi kum obi a, instead of sɛ bi a mmara no bɛyɛ adwuma no, na mpanimfoɔ no a- akɔfa akyire agye sika. Na ahiafoɔ nso no ɛka sɛ ɛn, nyame bɛtua wo ka, nyame bɛtua wo ka sɛ woakum obi de hyeɛ. Nano nansa yi ara Kumasi, aberanteɛ bi a ɔkɔkye abaayewa bi a wadi mfeɛ mmiɛnsa anka ɔkɔ akɔkɔyɛ no rituals no, yɛkyee no no, yɛboro no, ɔkwasia bi ɛka sɛ ɛn, mongya no na bɛku no. Nanso no, saa kwasia no, ɔnim sɛ na anka aberanteɛ no anka ɔkɔkum obi ba o. Enti ɔma me se Ghanafoɔ no sɛdeɛ gyimi no dɔɔso yɛkura stupid ahummɔborɔ. Ɔbɛn mesi Ghanafoɔ no bi kura gyimie mu ahummɔborɔ. Obi bɛtumi me se saa kwasia ɛɛ mɛdaeɛ a a a ɔfiri sunyane hɔ no mi. Sɛ mesi yɛde no ɛsi abɔntene ne ɛsɛ amanfoɔ ɛmbo no a wobɛnya ɔkwasia bi a ɔbɛba abɔntene abɛka sɛ yɛngyaa no na mobɛku no. Ɔma me na meka kyerɛ wo. Me se, saa aberante yi a wadi awu yi a a wɔde nnipa ahyɛ fridge mu yi, sɛ yɛgyaa no sɛ ɔmmra abɔntene na amanfoɔ mfa sika mbo no anaasɛ lɛ yɛlɛnkye no a anaa yɛmfa tae ngu no so na yɛnhye no a, wobɛnya ɔkɔɔdɔntɔ a ɔno agyimie a ne gyimie nti no ɔbɛka sɛ ɛɛ yɛngya no na yɛn na yɛbɛku no. Ɛnti saa gyimie yi ɛdɔɔso ɛwɔ system no mu. Ɔma ɛnam na me se mede me nsa ɛsi me bo sɛ ebi ensi ɛwɔ mebusua mu da sɛ mɛte sɛ ɛsɛ ɔma ye ɔkɔsia bi ekum odi hyia bi ɛmpare me ɔma me se ka deɛ mmara no bɛhyɛ yɛn nsa ɔma me se Ghanafoɔ yi, obi kum obi obi de hyia bi a ɔma sa forget ab- about aban no because aban no ɔmo yɛ bogus dada forget ɔmo Are you telling me sɛ Nyame amfa saa ammɔ o? Ɛna saa asɛm wei ɛsi yɛ ɛwɔ one of the ministers fo a? Anaasɛ sɛbi o ɛkufo adɔ ne wɔfa ase bi na saa de wei si a? Do you, are you telling me sɛ saa case wei anka bɛyɛ se? Anka asɛm po awon anka edi awie. So obi kum odi hyie na sɛ wɔn ɛyɛ confirm sɛ nipa no kum odi hyie a wɔn bɔ paa ne nkunu. fa mmara no fa hyɛ wɔn nsa no kum nipa no na ɛgye apolisifoɔ no because wɔn some of the apolisifoɔ no deɛ wɔn bɛyɛ wɔn adwuma atumi akɔkye no aba nanso wobɛnya nkɔsiafoɔ bi a wɔn ɛwɔ ɛsoro hɔ no gyaa no ɔda wobɛ wɔn asɛm no ne ɛyi afiri ha ɛde kɔ ha ne ɛyi afiri ha sɛdeɛ ɛɛ gye bi dan kɔ edu ewuo yi esi yi a saa dampare yi beginning no ɔno na asɛm no ɔhandle akyire no yɛsi eh, dampare ɔnfa asɛm no nto nkyɛn ɛ a ɛsɛ sɛ asɛm no ayɛ nyafo. Ɛnti mese yɛn mpanimfoɔ, mese saa case yi wobɛbaa abɛn mu a ɔma wobɛfo kyiri mu no, na na e, e, yɛn mpanimfoɔ yi sɛbi awudifoɔ yi ebinom sɛbi na wɔn nim ho bi. Wobɛhwɛ na yɛn sɔfoɔ nkɔsiafoɔ yi wɔn no wɔn nim ho bi. Wobɛhwɛ na sɛbi o some of ahemfo nkɔsiafoɔ sɛbi ebinom na wɔn na wɔn nim ho bi o. Anka ɛbaa ne sɛn a saa ɔkɔdantɔ gyimi ni wei tumi akum obi de no ahyɛ fridge mu no? Wanya stupid chief bi a ɔno ɛwɔ abɛsɛm ɔnom aba sɛ nipa no yɛn gya no na nipa no wabɔ dam. Wohwɛ ɔhene bi ne n'afu ne n'afono sɛ ɛɛ tɔgbɛ a sɛbi wɔ atɔ nsuo. Ɔma me se we have some old people who did your matter ma wonye anome bia. Me se ye di saa die we ada ada ya che. Oh, masa ni di epenin mu atem. Na se wo di penin atem a onya kupon obetwa wo nkwa na so. Masa penin mu jimi a tell the person se wo jimi. Ucha se ni pana jimi a ka che ni pana se wo jimi. Ena ye no ye di yama me no ehme ka ya she. Enti penin mu ejimi kra eni ka se o ka se wo jimi. Ɔkyɛ nipa nso agyi mi. Asɛm wei esi ɔhene brabɔntene bɛba abɛn mu a hwɛ stupid comedy bi a wa meki sɛ nipa no abɔ dam. Gyimi nipa no abɔ dam no still no na ɔne no ɛtɔntontɔn amanfoɔ asase. Ɔno kyɛ se na issue a asan wɔ mu yi ɛma aberanteɛ no asan ba bɔntene ɛde some allegation bi aba because apolisifoɔ atumi akɔma no baako mmienu no sɛ na ɛkɔpie court Na ɔbaa baa mu a ɔma ɔfutufutu nsɛm no, wɔse nipa no ɔtontɔntontɔn nam no, ɔtɔn nipa no. Ɔka saa no, ɛma wɔn nso kɔhwɛɛ ne dɛm hɔ. A yɛkɔhwɛ ne dɛm hɔ no, ɛkyɛ sɛ ɔ- wɔn fa no a lot of money, I think sɛ 10,000 Ghana cedi, ɛfa sɛ 100 million. Mpo, ɔbaa baa mu a ɔma ɔfutu mu no, Wɔse ama wɔgyee some of the receipts bi afiri ne nkyɛn no, na seven thousand nine hundred and fifty thousand Ghana cedi ɛna na wɔn ɛwɔ receipt no so. Enti no, ɔno pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nipa no deɛ ɔtɔn. Enti ɔma here we go, hwan mu na ɛba hɔ ɛbɛtɔ eh, nipa nam no? Ɛnna Area Boys nso reka sɛ, ɛduru anadwo biara a, wɔhu sɛ cars a wɔayɛ ɛyɛ sikafoɔ cars tumi ba hɔ bɛpake. Wokyɛ sɛ cars a ɛyɛ sika wɔn mese woahu sɛ asikafoɔ no wɔredili a, asikaf osikani bɛtumi afiri kurom atumi akɔ kuraase tɔnn atumi akɔgye nnipa nam no aba. Enti ɔkɔ hɔ a, ɔnhu. Enti wɔn a asikafoɔ pii a wɔn tirim yɛ den a. Asikafoɔ pii a wɔn a wɔn ti mu yɛ den no, se yɛ nti o because onim baabi a ne sika no onya firi. Onim sɛ ne sika no ɛyɛ ɛyɛ rituals money nti wɔn sɛ ɔbɛbaa ne nsam ama obi deɛ ɔmma wo. Maa imagine nti wɔn ara se yɛn mpanimfoɔ no saa case wei deɛ sɛbio wɔatumi ayɛ bogus case all the time but saa case wei paa deɛ a wɔn ayɛ saa case wei ɛnam BBC nyinaa yi. Case wei nyina na ɛnam BBC ɛnam CNN nyinaa o na yi bɛte a yɛdze asɛm no ayɛ kɛɛso deɛ a na yɛn mpanimfoɔ deɛ na sɛbi sɛbi o sɛbi biem ebinom gyimie gyimie na ebi nsi da si yɛakyim akye ɔkwabrani paa wɔ ne dan mu wei ɔma wei mpo deɛ ɛnyɛ sɛ sɛbi sɛbi o ɛɛ ɔkɔ obi dan mu o ɛna ayekɔkye no o wei deɛ ɔnoa ne dan mu ɔnoa ne dan mu ɛna ɔma ne fridge no wapake nam no gum. wogya sɛ ɔno ara ne dan mu ɛna ɔpake nam no ɛhyɛ fridge no mu nti don't tell me sɛ the guy is not a murderer and I don't tell me sɛ the guy is not a killer ɔmɛ sɛ mmienu mmienu anaasɛ asona bɛbɔ ase a sɛ bi oyɛ nkum nipa da yi yɛntumi ɛni nipa mpo ɛnda nipa a wɔwu mpo ɛnna dan baako mu da

Such people no ɔnka nipa ho ɛyɛ sɛ ɔma yɛkyim di sɛ bio baabi ɔsɛ no ɛde ne to ah wei ɛyɛ wɔn nsɛm a anka saa asɛm mpo yɛnte ho asɛm bio nanso no yɛn mpanimfoɔ yɛ wɔn wɔn abɛyɛ coach coach for coach for yi wɔn bɛka borɔfo a ɛwɔ wiase mu nyinaa nso no deɛ ɛho hia no wɔn nyɛ wɔn wote aseɛ borɔfo hunu nko ara na sɛbi sɛbi wɔn bɛka asif sɛ borɔfo no ɛna yɛredie wɔn kɔ baabi a yɛ na wɔn ka borɔfo paa edu campaign so deɛ na wɔn ka twi kyerɛ yɛ ayɛ sɛ asɔfo azanfo yi wɔn wɔn pirikyi a te sɛ duncan williams wɔn mu wɔn pirikyi a wɔn pirikyi with english na wobɛnya john john guy bi nso ɛbɛ translate baasa edu sɛ wɔn to collection deɛ a wɔn nfa bɛ gu mu o ketewa bi nsa wotia aseɛ ne yɛ gye wɔn wɔn ɛna meka me se yɛn gyae saa heaven and earth no. Ei, sɛbi, sorry o, yɛnkyɛ heaven and hell no sɛ yɛsɛ obi wu a obi no ɛkɔ hell sɛ obi wu obi kɔ heaven ɔma yɛnkyɛ saa nkɔsiadeɛ no sɛbi na obi di bɔne a yɛnkum no obi di bɔne a yɛnka sɛ nipa no bɛwu ansa na yɛtua ne ka ɔma that person must be punished on earth Wogya se ɛyɛ sɛ etumi pan hyɛ no. Nti ɔma saa ɔhen no na ɔno no ɔka saa bɔgɔ se no ɔma that mmerɛ no nyɛ adwuma because ɔma sanka mmerɛ yɛ adwuma nka saa ɔhene no. Ɔma me se sɛdeɛ yɛdi yano egu saa de wei so no ma ɔmo ɛnyɛ mistake bi nka sɛ yɛde guy no ɛkɔ psychiatric mental hospital ama ɛkɔ kyeke n'adwene mu da. No ɔma we don't need that that nonsense. Yɛhia saa nonsense no sɛ yɛmfa no nkɔ ne kɔ biebie n'adwuma no ɔman ɔmɔ ah ɔman sɛ nipa na bɔ dam o ɔmbɔ dam o da da ɛɛ sɛ ɔma sɛ wabɔ dam a ɔmbɔ dam a ɛno nkyerɛ sɛ wontumi nwu anaasɛ yɛntumi nku ɛma ɔnyɛ yie sɛ wabɔ dam o ɔmbɔ dam o ɔma yɛku a ɛyɛ yie ɛnti sɛ yɛde ne kɔ na ɔma wabɔ dam o ɔmɔ dam o yɛ deɛ deɛ pɛ sɛ yɛ sɛ justice ɛna yɛ pɛ ɛnu sɛ ɔmo de no kɔ ne sɛ dɔkta se wabɔ dam koraa ɔman mu yɛn ku no sɛ ɔmo wɔ dan mu yɛ a ɔmo yɛn ku no wabɔ dam ɔmo yɛn ku no kyɛ sɛ all angles abɔdamfoɔ ewu ma no yɛ yie ɔmo a ɔmo bɔ dam so ewu ɛma ɔmo yɛ yie wote ase nti ɔman saa na yɛ pɛ sɛ justice ɛntumi ama pa ɔman yɛ wei yɛ pɛ for life yɛn pɛ ah wei wode me kɔ for life koraa mpo no na sɛbisɛ bi na young boy bi a ɔno no ne bɔne mpo ɛyɛ fianga bi no na wei no na ɔkɔdi no turu mu wote asɛ wei wode no kɔ nsawo mu for life a ɔbɛkɔ didi young young boys bi a sɛbi ɔno ɔkɔ wie obi sika no wɔn sɛ na ɔdi no turu mu na ɔno mpo ɛnya sɛbisɛ bi turu mu mpo ɛredi ɛenjoy na ɔsɛ ebi no ɛturu mu wote asɛ na ɔbɔ ebi no turu mu ɛgum kwasia like you ɛnti ɔma we don't need life yɛn kunu. Yɛn kunu yɛn fa no nkɔ ɛ ɛ ɛha bi na ka sɛ ɛ ɔ ɔ ɔnkɔ nsaade wɔ bi a ɔnom. Ɔmo ɔte aseɛ mese mo yɛn fa gawe ɛnfa nkɔ nsawa mu na sɛbio wa wakɔbɔ obi tirim agu mu because saa nkɔsiafo wei no wo wo de ɔmo kɔ nsawa mu a ɔmo ayɛ turumu turumu turumu na ɔmo bɛyɛ because ɔmo ahu sɛ ɔmo laif no ayɛ den. ɛno nti no saa deɛ anyɛ kodoɔ deɛ ɛneɛ yɛmbɔ amanfoɔ turu mu ngum because wobɛhu obi a nipa no sɛ bi ɔkɔwie obi bɔ ɔdeɛ ɛkɔm na ade no na nansɛ yi maame bi ne ne mba bi a wɔn ahia wɔn a wɔnyɛ dɔm bɛdi mpo wɔn kɔfa maame bi aburo no yɛgyeli wɔn yɛgyeli maame no ɛsan gyeli ne ba a ɔte n'akyi o ɔn ɛnti wobɛnya ɔkɔsia gyimi ne judge bi a ɔno no ɔbɛtumi ebu atɛn bi a ɔnti aseɛ da maame bi a kɔm den ɔne ne ba ne ba ɛhyɛ n'akyi no a ɔmɛkɔfa obi eburo sɛ ɔmo kɔyɛ akpɛrɛ di no ɔkɔsia judge egyeli wɔn egyeli maame no ɛne ne ba. Such people no ɔma they don't need even to be jailed. Nkɔsiafo sɛ bi na sɛ enye kuma mu nti ɔma yima yɛn fa saa guy wei ɛnfa nkɔ nsa wɔm because wo de kɔ nsa wɔm a ɔma kɔ yɛ turumu turumu na turumu turumu no na na ɛyɛ nkirisi mo yɛ nkum guy wei na sɛ nkum guy wei paa deɛ na aban wei deɛ wɔyɛ bogus ever.